Dem xweş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatine bernameyek nû ya basî roj û Kurdistan bîst û çil. Rojhilata Navîn bûye devera şer û aloziyên herêmî. Her wiha aliyên navnetewî bi awayek aktîf di van aloziyan de rol dilêzin. Yek ji wan welatên ku bandora xwe di herêmê de herî bihêz hê Rûsye ye. Li gel rojnamevan Hejarê Şamil dê di tevera me ya dûvem a Basî Roj de ji stûdyoya me ya Duhokê em dê li ser hûrguliyên siyaseta Rûsya li Rojhilata Navîn rawestin. Li Tirkiye meydana xebatê ya Partiya Demokrasiya Gel her diçe tengavtir dibe. Qeyûm di ser şaredariyên girêdayî BDP û HDP û niha jî desteserkirina şaredarên Diyarbekirê Gultank Şanak û Firat Andi li gel parlamenterê HDP Adem Gewerî ji stûdyoya me ji Anqereyê rewşa HDP a niha û helwesta wan biaxifin. Dem baş kek Adem tu bi xêr hatî bernameya Basî Roj a Kurdistan bîst û çar. Dem baş, dem we bixêr be birêz Batû. Keka din em ji desteserkirina birêvebirên hdp û DBP'ê dest pê bikin. Berpirsên we bi tohmeta piştgiriya terorîzmê tên desteserkirin. Berdevkên hikûmetê dibêjin ku girêdana wan bi rêxistinên terorîst ve heye. Helwesta we di wê babetê de çi ye? Belê heyf mixabin ku ewa îthamek qirêj û giran e ku li me tê kirin ku em wek partiyek em ê bêjin ku me demokrasî daye pêş xwe. Ji bo demokrasî, wekewî, edalet cîbicî bibe li Kurdistan û li Tirkiyê siyasetê dikin. Em rûbirûyê vê îthamê hatin ku ev îtham bi rastî jî nayê qebûlkirin. Wek hûn zanin ku bi salan e ku ew îthamene ji aliyê dewleta Tirk li siyaseta Kurd tê kirin, lê bi xwe mecbûr man ew siyaseta ku bi navê em ê bijin terorê dihatine îtham kirin, van mihetab girtin, wek hûn zanin ku du hezar sêzdeh jî Ew îradeya ku îro bi navê HDP'ê li parlamentoyê ye, bi piştgirî û alîkariya wan vekon zanîn ku meseleya kurd, kêşeya kurd bi asteke em ê bêjin dewletî bi destê hikûmetê miheteba te girtin, pêvajoya aştiyê çareserî bi pkk re, bi birêz Ocalan re hate guftûgûkirin bi aliyakariya HDP'ê. Ji ber vê jî ew gotin Ji ber tengasiya dewletê pêk tê, ji ber ku dewlet dixwaze pêşiya siyaseta sivîl bigre van îtamam me dike. Berî niha we tiştek got, bi rastî ez li gel ve me lê ez dixwazim sererast bikim jî. Zemîna siyaseta sivîl teng nebûye. Dewleta Tirk dixwaze ku zemîna siyaseta sivîl ji aliyê Kurdan ve, Alehî kurdan ve teng bike. Ew tiştên ku îro tên serê me di destgîrtiya em desteser girtina em ê bijin şaredaran û sivîl nûnerên me yên siyasî û heta belkî îro û sibe jî girtina parlamenteran tê vê manê ku dewleta Tirk tiştê ku li hember pkk nikare dest bêxe dixwaze li hember siyaseta kurd ya sivîl ya demokratîk dest bêxe. ku deste serî danê ser îradeya gel ku ew a heftê Xizîranê yekê mijdarê ku ketibû parlamentoya Tirkiyê ji bo aştî, wekhevî, demokrasî. Birêz Gewerî nuha dozgerên ku dozê li dijî şaredariyên HDPê, şaredarên HDPê vedikin dibêjin ku otomobîlên şaredarên şaredariyên HDPê di kolandina hendekan de hatine bikaranîn Ev vê yekî wekî tohmetekê li dijî şaredariyên HDP'ê bi kar tîne. Belê rast e ew tohmet berê niha da dihate kirin. Wek hûn zanin ku heft berê heftê Xiziranê dema ku pêvajoya aştê çareseriyê jî ew hendek hatibûne kulan û dihatine kulandin, wê demê jî dewletê didît hinek alav dihatine bikar anîn. Lê ew alawên dihatine bikaranîn yan em ê bêjin bi zorî ji destê em ê bêjin karmendan hatin derxistin yan jî ev alavên ku em ê bêjin tên bikaranîn wekon zanin ku li ser navê de be şaredariyan qeydkirî nîne. Şaredarî wek kirê ji wan îstifade dike ku ew seyare, ew alavên ku em ê bêjin destê şexsan, malê şexsan e. Bi şikledî jî dibe ku em ê bêjin hatibine destxistin ku hatibine bikaranîn. Ew tişt ji ber ku em dibêjin yanî tiştê ne meşrûn e em bi xwe jî ji xwe red dikin. Lê wek hûn zanin ku piştî panzdeh tîrmeyê heta niha gelek em ê bêjin dewleta Tirk û hikumeta AKP'ê dest daniye ser şexsan, ser malê şexsan ku di nav wan de em ê bêjin karmend, xebatkarên dewletê hene, ku piştgiriya cemaatê kiriye ku bi tohmeta terorê têne binavkirin lê heta niha yek ji wan jî ji bona wê ku em ê bijin wek mesûlek siyasî nehatiye girtin. Piştgiriya Şaredariya Mezin ya Îstenbulê, ya Enqerê, ya Îzmîrê ya hemû bajarên din wek hûn zanin ku pêş çavê raya giştî dihate kirin ku raya giştî Pêşahide, niha jî em dikarin li ser em ê bêjin medyayê delîlan ji we re bibînin ku bi dehan konferansan, bi dehan em ê bijin sazî û xebat, bi xwepêşandan yan ji çalakiyên medenî de van şaredariyan, van siyasiyên ku îro di nav AKP'ê de siyasetê dikin piştgirî didane wê cematê. Ema heta niha yek ji wan jî ji ber van piştgiriyên xwe Ne tuhimet li ser wan e, ne jî hatine binçavkirin. Ji ber vê Belê jî bêguman ewa niha ji dot aliyê standard e ji li aliyê hember em ê desthilatê bijîn ve bi rêz partiya geverî HDP'ê tê kirin. siyasetek li rojava tê birêvebirin yanî rojavayê Tirkiyê siyasetek din li bakurê Kurdistanê tê rêvebirin. Ango yasa rûyekê wê li rojavayê Tirkiyê heye û rûyekê wê jî li bakurê Kurdistanê heye. Weke hdp yanî şermezarkirina kiryarên Wiha ku li Bakurê Kurdistanê bi rê ve diçin, hûn çi helkeftinan di parlamentoa Tirkiyeyê de pêk tên? Niha em vê jî sererast bikin. Wek em ê bijin partiyek muxalîf çalakiyên medenî em di nav gelê xwe de bi kar pêk tînin. Di nav van çalakiyan de dibe ku hinek kes bi însiyatîfa xwe em ê bijin Tiştên tiştên ku em ê bijin teqabîlê şîdetê bike bi kar anîbin jî nayê vê manê ku ewa teror e, ewa piştgiriya terorê ye. Wek hûn zanin ku birêz Demîrtaş bi xwe jî duh jî îro jî behs kir. Heger ku wan şaredariyan bi xwe yê qurûş heta îro rasterast wek pêşgirî dabe pkk, ku em hemû hazir in ku derkevin li hember dadgehê ku em ji vê karê xwe yê pîroz jî em îstifa bikin. Ji ber vê jî di wê noqteyê de tu birînek me tune. Ema ew barîdoxa rewşa siyasî Rojhilata Navîn ji ber ku têk çû, ji ber ku hikûmeta AKP'ê jî hesa bi kitêbê xwe de têk çû li Sûriyê, li Iraqê, di şerê em ê bêjin Rojava û Mûsilê de, Mecbûr e ji bo ku raya giştî bixapîne manupîle bike û li ser em ê bêjin siyaseta Kurd de tê. Dixwaze ku îro hdp ji denklemê derxîne ji bo ku pêşerojê bikare di hilbijartinek pêşwex de ser bikeve. Hemû girêdayê vê guherînên stratejîk yên Rojhilata Navîn in. Vekonzanin ku ew îthamên îro li me dikirin li Rûsyayê jî dikirin. Li Îsraîlê jî dikirin. Heta car car li Herêma Kurdistanê jî dikir. Ema îro tu mêze dikî li gel van xweşi bêş e. Ema dema ku kete tengasî ew guherînên ku li Bakurê Kurdistanê çêdibin, li ser van dixwaze ku siyasete demkî bide pêşa xwe ji bo ku bikare hikumata xwe serpiyan bigire. Em bi rastî naxwazin ku kewin van spekulasyona. Li aliyekî bêguman desthilat diyar e ku dixwaze HDP qels bike, HDP, BDP lawaz bike lê li aliyê xizmetguzariyê de diyar e ku li Bakurê Kurdistanê xelk jî ji xebatên şaredariyên ku destê HDP û BDPê de bûn gelekî ne memnûn in. Belê. Yanî ew îdia dibe ku rast be, heger ku textîra xelkê be ser serran ser çavan, em mecbûr in hesabê bidin gelê xwe. Gelê me ji bo ku xizmetê em anîne ser desthilatê, xisûsan jî wek hûn zanin ku şarederî ne di destê partiya me HDP'ê de ne, di destê DBP'ê de ne, ew jî pêgiriyeke HDP'ê ye. DBP bila vê rexneya gelê me helbet divê berçav bigire, li gor vê divê muhaqa guherîn bersîvê xwe bide. Heger ne de helbet rêya hesabpirsîna xelkî jî wek hûn zanin ku di demokrasî de belî ye hilbijartin e. Di hilbijartinan de helbet divê gelê me textîra xwe dîsa pêşkêşî raya giştî bike. Ema Îro îthamên ku li van şaredariyan tê kirin, bawer bikin hemû jî derev in. Ji bo ku siyaseta Kurd bêxin tengasî, van îdiayan hikûmet bi destê xwe li ser dadgehan, li ser hakim savciyan ferz dike ku wek hûn zanin pazdeh tîrmehê heta niha yek mehkeme nikare dijî hikûmetê biryarekî bide. Çawa ku pênc meh şeş meh berî niha serokê DBP'ê hate girtin birêz Yüksel, pênc meh şûnda jî bê bê tespîtkirina sûcekê dîsa hate berdan. Madem we girtibû we îftira lê dikir we digot piştgiriya terorê dike çawa dibe ku di pênc mehan de ew dosya paqij derket ku hûn mecbûr man birêz Kamuran Yüksel berdin? Ji ber vê ez dibêjim, ez naxwazim bikevim spekülasyonan ema bi rastî jî panzdeh tîrmeyê heta niha hikûmet nehiştiye ku adalet ser rêya heqî em ê bêjin biryara xwe bide ku wek hûn zanin ku heftê Xiziranê heta niha jî heyf mixabin hikûmetê siyaseteke xasmane li hember siyaseta HDP'ê li hember muxalefeta HDP'ê daye pêş çavê xwe heta hinek caran xwe nagire hemû partiyên kurdan hemû saziyên kurdan wek hûn zanin Astengî û em ê bêjin tengasî zor zextê dide ser wan. Mesela mamosteyên me girtin ên ku em ê bêjin xwedî sendîka çima ew ji kar avêtin? Çima saziyên sivîl digre? Heta ku em dikarin bêjin partiyek me ku wek em ê bêjin wek partiyek kurd ku tê nasîn PSK nekarî li Manîsayê tabelayê xwe sê rojan da li qandî bigre. Çima pekî li hember wan jî hatin xezebê ku nehiştin siyasetê bikin? Di vê nuqtê de bila hikûmet bersî vê bide, heger ku tenê ew miamile li gel me bê kirin ez bawer dikim ku mimkûn e ku raya giştî teqdîr bike vê siyasete wan. Ema îro tiştê ku li hember gelê Kurdê kirin ne ji ber HDP'ê ye. HDP'ê pêk hat ku di wê civînê de yanî bingeha pêkanîna wê civînê bi xwe jî li ser wê yekê bû ku nerehetiyek di bingehê HDP bi xwe de jî heye. Te bi xwe jî di hev peyvinekê de min xwend ku te got hin nerehetî hene û divê em van nerehetiyan di nav HDP de gengeşe bikin. Min bi xwe di vê hevdîtinê de negotibûn nerehetiyan in. Me gotibû di nav HDP'ê de nirxandinên cuda tên kirin, ez bi xwe jî ji yek ji wan im ku wan nirxandinên cuda em bi rehetî dikarin di nav HDP'ê de bikin û em derve jî dikin. Ji bona wê jî ew tespîtên ku me berî niha bi dehan caran kiribû Ku eynî tişt dîsa jî min îro wek rexne min anî bo ziman. Lê heyf mixabin tabî ku piştê civînê me hêvî dikir ku ew hevditin dê bê îlankirin. Lê heyf mixabin ku yanî van hewalan belkî berê civînê ew parve kirin ku ewa ji bo siyasetê, ji bo cidiyeta siyasetê ewa tiştek sivik bû. Di wê noqtê de. Helbet cihê ku daxiyek ku em teslîm bikin ku birêz Demîrtaş rexneyek di cî de li me kir. Her çiqas em wek pêgir in ji ber ku siyaseta me, hiqûqa me, em ê bêjin navê me cuda ye ku em li gel HDP'ê siyasetê dikin ema dîsa jî cidiyeta siyasetê vê îhtiyac dike ku meriv rexneyê xwe bi rêv rêbazên hiqûqî yên partî meriv vanebîne ziman. Ku di tevî vê jî bi dehan caran ew rexne me kirîne ku ew rexne rexneyên navxeyî yên partiya me ne ku nayê vê manê ku partiya me li hember van gotinên dewletê, van îthamên dewletê em ê bêjin ku ketiye rêyek xelet de. Ema helbet ji bo ku partiya me siyasetek demokratîk daye pêşiya me, Bi rastî jî di vê nuqtê de bi rehetî divê nirxandin jî, divê kêmasî û xeletî jî bi şêweyeke em ê bêjin medenî, demokratîk bîne ziman ku bi vê şeklî me jî ew anî ziman. Û hesta HDP'ê li girêdayî van rexneyan wê çi bê? Ê ku ji aliyê raya giştî ya kurd tên, ne ê ku ji aliyê bê guman ji aliyê hikûmetê ve ber bi HDP'ê ve çin. Ê ku ji aliyê raya giştî ya kurd ve weke rexne beramberî HDP tê nekir. Yanî birêz Demirtaş jî behs kir berî niha ku wan rojên ku em tê de teng derbas dikin ku ew rexneyên ku xelk li me dikin ser seran ser çawan xisûsen jî dengdarên me mecbûr in ku wê rexnê li me bikin em jî mecbûr in ku vê rexnê bi pêşçav bigirin ku bikarin li ser vê siyaseta xwe nû bikin. Di vê nuqteyê de tu pirsgirêk tune. Lê îro dewlet, hikûmet nahêle ku gelê me, rexneyê me bigire ku bikare em ê bêjin bandorekî ser me çêke ku em jî bikarin di vê zemîna siyasî demokratîk de xeletî şaşiyê xwe pêk bînin. Heyf mixabin îro piştî heftê Xiziranê heta niha HDP'ê nekariye siyasetek demokratîk li parlamentoyê bimeşine, parlamento seme hatiye girtin. HDP'ê nekariye mîtîngê xwe daxuyanî xwe bide, lewra polîs û eskerên dewletê nehiştiye em di sikakan de van daxuyaniyan xwe wan mîtîngê xwe bikin. Nehiştine em li gel gelê xwe rûnên ku wan rexneyên xwe di qadan de, di salondan de guhdarî bikin ku em bikarin vê siyaseta xwe nû bikin, xeletî şaşiyê xwe telafî bikin. Îlla bîlla heta îro ku tiştê ku me kirî zêdetir ji bo vê bûye ku em pêşiya şer bigirin. Heyf mixabin rojê dehan cenaze tên. Dehan kes ciwan tên kuştin ku bi sedan jî wek hûn zanin ku kes û kar û gelê me heft salî heta heftê salî hatin qetil kirin. Ji bo ku cenazeyan rakin, ji bo ku wan defn bikin, ji bo ku mexdûriyeta wan em telafî bikin, me siyaset hiştiye ku em xizmetê dikin. Ji ber vê jî bi rastî jî haya me pê heye, rexneyên ku xelkî li me hene. Lê ji bo ku ew rexne cihê xwe bigirin jî dewlet nahêle ku em siyasetek demokratîk li Bakurê Kurdistanê, li Tirkiyeyê em bimeşînin. Ser sazî me de digre. Hevserokên me, hevserokên şaredariyên me digre binçav dike ku heta niha yekî jî nehiştiye, nekariye du du meh, sê meh, çar meh em ê bijîn peyvîra xwe bînin cî. Dema ku me hevserokek ji bo saziyek xwe me hilbijart, du roj şûnda, sê roj şûnda heyv mixabin yanî dewlet wan binçav dike ku îro gelek bajarên me de em ê bêjin nûnerên me di hewsê de ne, yan binçavkirî ne yan jî girtî ne Ku hevserokê me tune ne ku em xebatên xwe yên siyasî demokratîk bimeşin. Kek Adem di nav HDP'ê de bandorek bi hêz a çepgirên Tirk heye. Lê gava tê piştgirî ji bo HDP'ê yan jî ji bo aloziyên ku li Bakurê Kurdistanê mirov reaksiyonekî erênî, empatiyekê ji aliyê Rojava ve ji bo Kurdistanê nabînî. Yanî bi rastî xisûsen ji bo çepa Tirk ê ku di nava HDPê de ez ez tevlî wê tesbîtê nînim, ji ber ku ez bi xwe jî rasterast kesên ku ji çepa Tirk hatine yan jî kesên ku ne Kurd û hemûyan jî ez yek û yek bi wan re mesayî dikim ku ew jî bi qasî me hesas in, ew jî bi qasî me ber xwe didin. Ji Hekarî bigre heta Îstanbulê kar û xebatên siyasî dimeşînin, gelek caran jî wek hûn zanin ku êriş li wan tê kirin, nikarin di saziyên xwe de em ê bijîn xebatê xwe bikin. Ema heger ku hûn wek raya giştî ya Tirkiyê hûn bêjin, ez jî tevlî we dibim. Heyf mixabin raya giştî ya Tirkiyê Ê ku lîberal, ê ku demokrat, xisûsen ê ku zêdetir min jî eleqedar diket, raya îslamî muhafazakar heta niha yekê ji wan li hember van kirinên xirab yên hikûmetê dengê xwe nederxistiye, çalakiyek medenî pêk neaniye, daxuyaniyek nedaye. Wek hûn zanin ku çend rewşenbîr hebûn ku ew rewşenbîrên ku em ê bêjin zêdetir lîberal, sosyal demokrat, hinek ji wan jî îslamî bûn, ji ber daxuyaniyên xwe, nivîsên xwe, hatin girtin û hinek ji wan hatin binçavkirin, hinek ji wan jî ji kar hatin dûrxistin. Vê pêtir raya giştî ya Tirkiyê heta niha li ser demokrasî, edaletê pêşiya vê zilma dewletê negirt, berteka xwe pêşan şanî neda. Ji ber vê jî em jî dilgiran in, xemgîn in. Me nedixwaz civaka Tirkiya demokratîk di vê nuqteyê de hem kurdan tenê bihêlin hem jî vê zilma dewletê, Çavê xwe lê bigirin. Ema ve kon zanin ku ez lome ji xelkê jî nakim. Panzdeh tîrmeyê heta niha dewlet bi destê hikûmeta AKP'ê li xelkê hatiye xezebê. Heyf mixabin tarîxa Tirkiyeyê de ewqas ensan ji kar nehatibûne dûrxistin. Ewqas ensan nehatibûn binçavkirin û heta ensanên ku hatin qetilkirin hinek ji wan nekarin cenazê xwe rakin malbatê wan. Yanî ji ber wê jî tiştên sosre çêdibin. Yanî ku ez dibêjim bêlo me, tiştê ku îro li Sûriyê çêdibe ku sebeba wê ew e ku em ê bijin zilma Esed e, ji bona wê jî gelek dewletan tedexûlê vê şerê navxweyî Sûriyê kirin, gelek gelek sazî, gelek rêxistin jî di navî şer dane ji bo ku milet zilmê xilas bibe. Lê Tirkiye eynî ew tişt tê kirin, ema heta niha ne dewletekî, ne jî rêxistinek navdewletî heta niha tedaxûlê vê siyaseta dewlet ya li ser tunditijî awa kiriye nekir. Ji bona wê jî heyf mixabin îro gelê Kurd maye tunê. Lê wek hûn zanin ku gelê Kurd ne îro, bi dehan salan e tenê ye û ber xwe dide. Ji bo heqê xwe jî dest bixe, înşallah niha şûnda jî dê ber xwe bide. Keka de mi rewşa Tirkiyeyê ya heyî. Baweriya we bi siyaseta legal lawaz û qils kiriye? Yanî wek hûn zanin ku me ji ber ku hikûmetê li gel pkk-ê bi navbenkariya HDP'ê danûstandinek dîplomatîk ji bo çareseriyê aştiyane dabû pêşiya xwe, me jî dixwast em piştgirî bidin vê siyaseta dewletê, em ketin hilbijartinan, em ketin parlamentoyê. Heger wek hûn zanin Bi rastî jî heta îro dewleta Tirk guherînek yasayî nekiriye ku baweriya me îcraatên dewletê bê ku em jî bi rehetî bikarin siyaseta sivîl demokratîk baweriya xwe pê bînin. Ema îro tiştê ku me dît îdî bo sebebê wê baweriya me halê hazir ji siyaseta demokratîk û xisûsen di nava parlamentoyê de nemaye. Ema ji ber ku dewletê zulm zordariyê me li dike, ji bo ku miletê me mexdûr nebe ku ew îradeya miletê me teslîm nekiriye em ser pêyan bigirin, em ber xwe didin ji bo ku siyaseta sivîl têk neçe. Heger ku wiha biçe, heyf mixabin nifşên pey me, Ku êdî ne mimkîn e ku baweriya xwe siyaseta sivîl bînin ji bo ku meseleya Kurd bi aştiyane çareser bibe. Ema em wek em ê bijin siyasetmedarên Kurd ku bi dehan salan e tecrûbeyeke mayînde li gel me heye, em vê bawerî ne ku em bi hamasetê, bi hîsiyatê nikarin hereket bikin. Em mecbûr in ku realîst bin. Heta ku derfetên siyaseta sivîl hebe, zerre misqal jî bimîne, helbet em ê wê rêyê dane pêşiya xwe, Wek hûn zanin ku îro dîplomasiya dinyayê de gelê Kurd gelek pêşve çû. Xisûsen Başûr û Rojavayê Kurdistanê ew siyaseta sivîl û pişt wê jî dîplomasiya xurt li gel dewletên havirdûr hate meşandin. Heta nuqtayekî me encamek baş dest xist. Ji ber wê jî îro ne ji bo xatira AKP'ê, ne ji bo xatira mayîna parlamentoya Tirkiyê, ji bo xatira dîplomasiya dinyayê helbet siyaseta sivîl divê em

Bibexşe min baş fêm nekir dikare tu dikarî dubare bikî pirsa xwe. Birêz Geverî çi metodên sivîl demokratîk dikarin rê vekin? Te got alternatîf hene ew alternatîf çi ne? Mamosta îro ji ber ku rewşeke xirab de ne, tunditujî esas e, şer û pevçûn di navbera dewleta Tirk-PKK'ê de pêk tên, Dengê siyaseta sivîl nemaye. Lê wek hûn zanin, heger ku şans, derfet, bê dayîn ku bê tunditujî rewşeke aram derkeve pêşiya me, ez bawer dikim ku çawa Heftê Xizîranê me ispat kir ku siyaseta sivîl dikare serkeftinên mezin dest bixe, dikare hin destkeftan jî pey xwe de bîne, ez îro ji vê baweriyê me siyaseta sivîl mimkûn e ku çareseriyekî aştiyane dîsa Pêk bîne dewleta Tirk mecbûr bike ku hiqûqa Kurdan binase, hebûna Kurdan binase. Ema ne tenê li Bakurê Kurdistanê, niha tewahiya Rojhilata Navîn û tundutujî, şîdet û şer serdest e. Ji ber vê jî tu parçeyeke Kurdistanê siyaseta sivîl îro nikare xwe serpiyan bigire. Ez ji ber vê jî nikarim ez bi bi bi hêvîdar bi bi xwahişî ez pesnê em ê bijin siyaseta sivîl bidim. Ema baweriya me ew e ku ji bo kurdan xisûsen jî li Rojhilata Navîn rêya tekane siyaseta sivîl e. Lê helbet heger ku li hember gelê kurd Êrişek mezin çêbe ji bo can û cesedê Kurdan têk bibin, ji bo ku malê Kurdan, qezencên Kurdan têk bibin, helbet gelê Kurd jî dikare bi şiklekî parastina xwe pêk bîne, ji bo wê jî serî li rêyên din bide. Ema ez wek kesek siyasetmedar, qenaeta min ew e ku li Bakurê Kurdistanê heger ku em li gel gelê xwe, Bi hev re bikarin israr bi israr vê siyaseta sivîl bimeşînin, em ê encamekî dest pê xin. Birêz Geverî di çerçeweya van tespîtên dawî gotedanîn de her wiha di qada navneteweyî de jî bandorek li ser Tirkiyeyê heye ku xwe girêdayî tevgera sivîl demokratîk ya Kurd nerm bike. Tirkiye Piştî pazdehê tirmehê heta îro van daxwaziyan di pratîkê de bi cih nayêne lê ew bandor hebe her berdewam dike. Li gora bahweriya we ew bandor dê tesîra xwe li ser Tirkiyeyê bike ku siyaseta xwe li Bakurê Kurdistanê girê dayî Tevgera Sivîl Demokratîk a Kurd nermtir bike. Belê baweriya me heye, ew rewşa îro ku em tê de rewşeke bi rastî çêkirî ye. Rewşeke sûnî ye bi destê hikûmeta AKP'ê xisûsen ji bi destê Tayyîp Erdogan hatiye çêkirin. Ji ber ku hebûna wê, îktîdara wê têk çûye, ji ber ku wek hûn zanin ku hinek hesab û planê wê hene bi xwe dixwaze bibe serokeke Bê alternatîf li Tirkî. Heger ku wek hûn zanin ku bi tîm partî û sazî û rêxistinên Tirkî bara pitir zêdetir baweriya wan vê heye ku sîstemek demokratîk awa bibe. Meseleya Kurd, meseleya Eleviyan, meseleya dîndaran û meseleya demokrasî bi rê û rêbazên aştiyane li parlamentoyê bê çareserkirin. Ji ber vê jî kesek ji me cuda naaxive nafikire. Em heyv mixabin Pazdeh tîrmehê xisûsan heta niha darbeya teşabîsa darbeya leşkerî bû hince destê akpê de ji bo ku demokrasî têk bibe, ji bo ku yasa û qanûn hiqûqên navdewletî û yên demokratîk têk bibe heta ku bikare xwe ser piyan bigire. Lê raya giştî jî Ez bawer dikim ku pê dizane ema ditirse ku li hember wê derkeve. Raya navnetewî vê baş dizane, vê baş dixwîne, ji ber vê jî îro heta niha kesekî siyaseta Tayyîp Erdogan meşrû nekiriye, piştgirî nedaye wê siyaseta dewleta Tirk ya navxweyî ku dimeşîne li ser tundutijî. Ji ber vê jî ez bawer dikim ku rewşa Mûsul, rewşa rewşa Sûriyê heger ku aram bibe dê zor û zextiya hêzên navdewletî li ser hikûmeta AKP'ê dê zêdetir be. Belê. Gelekî spas birêz Adem Gewerî, parlamenterê HDP ku ji stûdyoya me yê Anqera li gel ma. Em spas kin şewa we bi xêr be. Temaşevanên hêja piştî bêndanekî Kurd dîse em li gelê. Carek din silav tema şevanên hêja li gel rojnamevan hejarê Şamil em dê li gel li ser siyaseta Rûsyeyê yariyên ku Rûsya li Rojhilata Navîn pêk tînê bi hûrgiliyên wê biaxifin. Silav kek hejar tu bi xêr hatî bernameya basî roja Kurdistan 24. Serçava kekê Batun ez pir kêfxweş bûm ku hûn bira îro min vexivandin. Lê bi rastî jî îro dîlê me şevitiye. Qehremanê Kurdistanê hevalê me yê hêja Doktor Suleyman Seîd Çirîkoye şehîd bû. Em her tim Doktor Silêman pîra xwe de. Kek hejar agahdariyên herî dawîn go Kurdistan bîst û çar belav kirî. Agahdariya herî dawî go ketî destê Kurdistan bîst û çar de jî ew bû ku Doktor Saîd şehîd nebûye. Fonksiyonên wî ê mêjî rawestiyane lê dilê wî hîn lê dixê. Ew daxuyanî ji aliyê Nexweşxaneya Leşkerî ya Koblenz ve hate diyarkirin û di malpera Kurdistan bîst û çar net de jî hate weşandin. Xwedê bike. Xwedê bike. Xwedê bike. Kek hejar em ji wir dest pê bikin. Xeberin baş hêviye xeberin baş in. Belê kek hejar em ji wir dest pê bikin. Rûsya di herêmê de Rojhilata Navîn de xwedî rolekî gelekî bi bandor e. Lê ew yek di operasyona Musulê de xuya nake. Gelo tespîtên te di wê babetê de çi ne? Ez nûçeyên dawî dest pê bikim. Çawa operasyona Mûsulê dest pê kir? Pûtîn Serokomarê Rûsya, Federasyona Rûsya telefon kir Serokê Iraqê û piştgirtiyê xwe da ji bo operasyonê. Ev yek. Li lê meseleyekî pir girîng heye, babetekî pir girîng heye. Rûsya bi çar cavan sekiniye û dixwaze ku sekiniye ku û Amerîka û hevalbendên wî kengê Musul bombebaran kirin. Ji ber ku Rûsya piştî bombebarankirdinê Musulê eseyî Helebê bomba baran bike. Êsta niha hêzên navneteweyî derfet nadin Rûsya ku Rûsya bi rastî jî êrîşekî mezin hemberî Helebê bike. Dê bîra be çendekî berî Rûsya bombardiman çêkiribû derdorê Helebê. Bertekekî reaksyonekî pir mezin Ji aliyê navneteweyî stend. Niha meseleyê Mûsulê Raqqeyê hevdûra girêdayî ye. Siyasetê Rûsya nikare planek çêke li Rojhilata Navîn, li Iraqê û Sûriye lê hêzê wî heye ku planên plana xerab bike. Ev hêz li Rûsya de heye. Niha. Em mesela aliyê Rûs ê Sûriye binêrîn. Li çend roj berî e, bawer dikim duhî bû Amerîka e, daxuyanî da ser Raqqa e, got ku em Kurda tevlî operasyona Raqqa bikin û Wezîrê Beravanî Amerîka jî daxuyanî da ku Çend hefte şûnda em êrîşî Raqqeyê bikin. Ev helbet kî xoşê ne Tirkiye hat ne xoşê Rûsya hat. Rûsya bi rastî jî li heremê de statûkoparêst e. Kî statûkoyê dişkîne? Statûkoyê dişkîne ev Amerîka ye, yek jî hêzên Kurd in. Ji ber vê yekî tu cara Berjevendiyê Amerîka û berjevendiyê Kurdan, bibexşînin, berjevendiyê Rûsya û berjevendiyê Kurdan hevdu nagire. Kek kek hejar li heremê de spekulasiyonên wisa hene ku Komara Îslamî ya Îranê dixwazê heta Behra Spî, heta Deryaya Spî hîlala şîa deynê. û Rûsya di têkiliyên gelekî nêzîk li gel Sûriye û Îranê de heremê de tev digerê. Pirsekî wisa tê bîra miro. Gelo Rûsya ji bo berjevendiyekî wisa tev digerê ya ku ji aliyê Îran û Sûriyeyê ve tê birêvebirin yan berjevendiyên xwe di heremê de dixwazê bi şêweyekî bisepênê. Helbet çend dane henin. Helbet ki Rûsya nixaze ku ev xettê petrolê, ev xettê gazê, enerjiyê bi destê Sunniyan be. Li Rojhilata Navîn Amêrika, Rûsya û borînin Rûsya hevabendê hêzên rejîmên şîan in. Hêzên şîa biçekî hemberî Amerîkan in niha. Pir hêzên sunnî gel Amerîkan in. Elbette kî ev sebeb, ev sedem heye û sedemekî xurt e. Rûsya Rûsya helbet dixwaze ku ev xettê ênerjî heta deryayê bin bin destê şîiyan de bimîne, bin destê bin bandorê Îranê de bimîne, li bin destê Sûriye de bimîne. Rûsya ûse dixwaze lê hemû hereket, hemû bizavên Rûsya Jê re ne girêdayî ye. Berjevendiyên Rûsyê cuda cuda ji henên herêmê. Meselen car carana Rûsye Tirkiye re têkildarî dike. Car carana em dibînin ku navbeyne Tirkiye û Rûsye ne baş e. Lê bi giştî em ê mêze bikin Rûsya dixaze ku Tirkiye Çi kes dikare ji Amerîka û Rojava dûr bixe, dûr bixe. Yek armancê Rûsya jî ev e. Belê. Bi rêz hejarê şamil, Rûsya, Îran, Sûriye, Gelo ev bereyeke demkî ye ango hevgirtinekî stratejîk e? Tu çawa dinê? Niha dê bîra ve çend sal berî, bawer dikim du sal berî evekî hevalbendiyên leşkerî derketîbû holê Tirkiye, Rûsye, Îran, Îrak. Ê vana bawer dikîm li Baxdadê vana hev dîtin çêkirîbûn û xwastibûn hêzên leşkerê ava bikîn. Ê nêzîk bûna Rûsya Rûsya Îran re ê stratejîk e. Nêz ê hev ê hevalbendiyê ê Rûsya Li Îraq re jî bawer bikin stratejîk bibe. Kingê Îraq sê beş bibe ber vî diçe. Îraqê Şîî bin bandorê Îranî bimîne û bibe mitefikê stratejîk yê Rûsya. Lê şansekî tune ku Rûsya û Tirkiye bibin hevalbendê stratejîk. Têkiliyên taktîkî he mumkûn e û berdewam jî dike, têkiliyên eskerî jî mumkûn e, aborî her vekî din. Lê Tirkiye ji her tim navbeyna Rojava û Rûsya bileyze, bileyze. Ez îhtimal nadim ku navbeyna Rûsya û Tirkiye hevalbendiyekî stratejîk pêk verin. Belê berî çendîn rojan di medya Rûsî de derket ku Rûsya li aliyekî bi PYD-re têkiliyê wêna germin, li aliyekî din jî di warê îstîxbaratî de agahdarî di navbeyna Rûsya û Tirkiye de birêve dikin. Rusya çend mehe Tirkiye re peywendiyekî baş daniye. Peyvendiye lê Rusya Tirkiye re pir bi îhtiyat nêzîk dibe. Mesela berî ev krîzê balafirê navbeyna Rusya û Tirkiye bêvîze hatin çûyîn hebû. Meselen Erdogan lavayî jî kir, rîca kir Putin em ê carekî dîn ev bikin, bê vîze verin herin. Putin kabûl nekir. Yanî Putin jî, Rûsya jî bi îhtiyat nêzîk dibin Tirkiyeyê. Lê dixwazin siyasetê hemberî Amerîka de îstifade bikin, ji Tirkiyeyê îstifade bikin. Evî dixwaze. Helbet ki têkiliyê îstîxbarî, eskerî, ekonomîk, navbeyne Tirkiye û Rûsye her tim hebe. Helbet têkiliyê Rûsya û Kurdan re yê pêgê re her dim her tim hebe. Rûsye jî evê dibêje. Rûsye dibêje ku berjevendiyê me netewî heye. Em berjevendiyên xwe netewî nikarin esîrî Kurda bikin yan jî esîrî Rûsa bikin. Eger berjevendiyê me teleb dike ku em Kurda re peyvendi daynin, em Kurda re peyvendi datinin. Eger pêwîst dike em Tirka re peyvendi daynin, em Tirka re peyvendi daynin. Tirk û Rûsî heta ku dayîş lewaz bibe, heta ki dayîş Ji rojevê derkeve rojevê derkeve Rûsya hevaltiyê hevalbendiyê Kurda re berdewam bike û alîkarî jî bike. Ev mimkun e use jî bibe. Kengê DAIŞ levaz bû û rojevê derket hevalbendiyê Rûsya û Kurda re jî levaz bibe û têk bibe. Ee, Rusya e, belê. pir ev mêze dike, pir pragmatik mêze dike. Mesela dê bîra ve kengê Seddam, diktatorê Seddam, xunxar e, bin êrişa de Am- êrişa Amerîka de bû. E, Herî zêde Rusya piştevanî Seddam re dida. A baş e em niha dibînin ku Rusya herêmê Kurdistanê ji têkilîya baş daniye mecbûr bûye. Berjevendiyên ekonomîk, siyasî mecbûr dike Rûsya ku têkilî dayne Herêmê Kurdistanê re. Rûsya Sûriye jî rewş aynen use bibe, aynen use bibe. Rûsya statikoperest e, Rûsya dixwaze ku Sûriye parçe nabe. Lê planê li Rojhilata Navîn ne Rûsya çêdike, Amerîka û Rojava çêdike. Rûsya jî mecbûr bimîne plan û encamê encam qabûl bike û Kurdan re têkiliyê dayne. Rûsya mecbûr bibe. Rûsya gorê gorê pêvajoyê hereket dike. Revş usa ye li niha siyasetê Rûsya de. Rûsya nixaze merkezê navendê hilveşandinê Sûriye bibe. Lê Rûsya Û analîstên Rûsye pir baş dizanin ku êdî Rûsye Sûriyê têk çûye, Sûriye berî mumkûn nîne û Sûriye berî bibe federasyon başê perçe bibe. Î siyasetmedaran jî, î Min dixwest ez analîstên verme ser wê şirovegerên babetê Rûsye jî ev birêz tiştê Hejarê dizanin. Şamil. Niha Rûsye ew welate ê ku di Neteweyên Yekgirtî de Bi karta xwe ya vetoyê her dem karî bûye rê li ber helkeftên welatên din ên di Neteweyên Yekgirtî de dijberî rejîma Sûriyeyê bigire. Her wiha her dem piştgiriya rejîma Sûriye kir. Lê li aliyekî din ev wiha dike ku aloziyên mezin, aciziyê mezin li ba xelkê Sûriyeyê pêde bibin li dijî siyaseta Rûsyeyê ku li Sûriye birêve. Rusya Rusya Amerîka niha bi kartên vekirî êdî dileyzîn. Tiştek kes tiştek naveşîre. Amerîka dibêje ku divê Sûriye bibe dewletekî federatîv Rûsya jî dibêje statûko quvo gerek bê parastin. Her tim nabêne vana de nakokî ev berdavan bike û Rûsya heta dawî heta dawiyê rejîmê Esad biparêze. Lê Dît ku parastin ê vî mumkun nîne, belkî siyasetê vî bi çekî biguherîne. Hûn em dizanin ku li dinya de, li dinya de, li cihanê de tenê li Tartusê beng beng binkeyê deryayî yê Rûsya heye. Yek jî buçûk Vêyetnamê heye. Tu derî tune. Ev ji bo Rûsya pir meseleyekî stratejîk e. Ez bawer bik dikim ku. Eger rejîmê Sûriye, dewleta Sûriye bibe federatîf jî navbeyna Amerîka û Rûsya peywendiyek bêne dayîn ku ev binkeyên Rûsya li erdê Sûriye bêne parastin. Min gotiye serî de belke Rûsya nikare Plan çêke ava bike li Rojhilata Navîn lê dikare her plan xirab bike. Ez bawerim ku Rûsya bi îznî îznê bi destûrê Amerîka hat Sûriye ne bê îznê ev ê hatiye Amerîka hatiye. Vê dere hevalbendiyê Rûsya Amerîka bû Kîngê Rûsya hat ev ê. Lê her noqte de, her xalê de Amêrika û Rûsya hevalbend nîn ên. Helbet navbeyna vana de nakokî heye. Rûsya vê demê, vê demê Amêrika re pêwîst bû, pêwîst bû ku Rûsya vere mudaxileyê Sûriye bike. Ev tiştekî biguherîne. Belê. Meseleyê evê de dibêjim. Meseleya stratejîk de ez dixwazim dubare bikîm. Pêşerojê, pêşerojê û Sûriya, Rûsya û Amêrika bi hev re hel bikîn û bi hev re bîryar bidin. Belê. Gelekî spas rojnamevan Hejarê Şamil goş stûdyoya me ya Duhokê Turkcell. Temaşevanên hêjav vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya Basî Roj heta bernameyek dinya Basî Roj her şad û baş.